Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ko te Wenerau te hua ki nā Pirihimana mō wā rātau mahi whakaahua whakaaetanga kore nei i a Ngai Māori. Kei te whai hua nui te rāhui ka tū i ia tau ki te Pēōwhairangi hei whakarauora anō i wā rātau wāhi kohi kai moana. Ā, ka kōrero mātou ki te kapa Oka Ōpango, mō rātou i angitū ai i te whakataetae tapatapahi mīti o te ao i Amerika. Kaiakuiti, kaiakurahi huri noa, rarau mai ki te ao mārama. E kore te kāwanatanga e whakapāha ki ngā wāhine tokotoru i whāia i ngā rangi 11 o te noho here i Te Tai Tokerau i te Oketopa i tērā tau. E ai ki tētahi arotakena pirihimana, kāre he hononga o ngā wāhine ki ngā kēnge, ehara hoki rātou i te kairau, Ka mutu, kāre hoki rātou i whati ina ture noho here, i whai whakaaetanga kē rātou i te Manatū Whakahiato Ora kia haere atu i Tāmaki Makaurau ki Te Tai Tokerau. Tāpiri atu, ko mahea ake nā whakapae i te mema mauroa o Te Māpū Mangarū, i a Harry Cham, i te kitenga atu kāre āna hononga ki ēnei wāhine, Nā Winston Peters, kaiārahi o Aotearoa tuatahi tonu te whakapae i āwhina a Harry i nā wāhine ki te whakawhiti rohe ki Te Tai Tokerau. During that whole time, the officials that were responsible for giving those visas and all the rest of it would also know that I had nothing to do with it, and likewise with the police.

Kua tuku whakapāha a Winston mō āna whakapae mō Harry Tam, engari ko tā te Pirimia Tuarua, ko tā Grant Robertson, kāore te kāwanatanga mō te whakapāha ki ngā wāhine. Na he arotake, na he whakatewhatewhanga nā te Komihana Tūmataiti me te Mana Whanona Pirihimana kua kite ake i hē nā Pirihimana i āna mahi whakaahua whakaaetanga kore nei i nā tamariki me ngā pakeke. Ahakoa kai te whakaae te Komihana Pirihimana e Andrew Coster, he mea whati ture te whakaahua i te rangatahi, hai tāna, he wāhanga whai tikana tonu te whakaahua i te tangata hai āwhina i a rātou mahi, otirā, hai aukati, hai whakatika hoki i ngā mahi hara. Hai tāna anō, ko te mau tonu ki nā whakaahua te wāhanga kai te rangirua tonu me ngā mana matatapu o te tangata. We're working very closely with Māori communities and we enjoy a good relationship right across the country with iwi. But we need to work really hard to make sure that our policing is fair and equitable for all people and that's why we have work underway looking at that. Na ko Alana Thomas o Kaupare Law kua hono mai ki te wherawhera i nga take o te wa i naianei. Kia ora Alana, nau mai.
Tēnā koe e hoa. Na ko te wenerau ne te hua ki na Pirihimana mo te whakaahua whakaaetanga kore nei i a ngai Maori, inaenei kua whakatika ina ture na tetahi uiuina a te Komihana tu mataiti, he aha he aha o o maharahara ki tenei take?
Hai, ko te whakaaro tuatahi o te puku e hoa, apihi ko atu. ā rāua kua puku i te mutunga kē mai o te kino o ngā mahi a ētahi o ngā pirihimana o Aotearoa. Pēnā ka tahuri tātou ki taua rīpoata rā nā te Komihana Tūmataiti, kua kitea i te nui i te taumata o tēnei kino. Mai i te mahi whakaahua horekau rātou i whaiture, horekau mana o tērā, atu i tā rātou pupuri tonu ā, i aua, i aua whakaahua, engari horekau he take o tā rātou pupuri i aua whakaahua. Ā, ka mutu ehara i te mea ko tētahi wā nahe nei, ā, e kōrero ana tātou mō tētahi wā nahe nei, e, ehara i te mea e kōrero ana tātou mō ngā wā e rua, e toru raini. Ā, e mea ana te rīpoata kua horapa whānui tēnei āhuatanga puta noa i te motu. Ā, i taku pānuitanga i tēnei rīpoata, i kitea au i ngā tatauranga koni atu i te hāwhe o ngā tāngata, te nui o ngā tāngata i tūkinotia rā e ngā pirihimana mō tēnei take nei, he Māori, ā, ka mutu he rangatahi Māori. Nō reira, ko te nui o aku māharahara, ko te māharahara nui ki a au, ā, ko, ko te iwi Māori, ko ā tātou rangatira, ā, rangatahi Māori tēnei, e pā nei ki tēnei āhuatanga e tuku iho nei, e tuku iho nei ki roto i te pirihimana o Aotearoa. He mea nui tērā, kātahi te mea pouri. Nō reira, Elana, he aha tāu ki te hunga ka whakaahuatia, ka tapu matihia rānei ēnā pirihimana me te kore whakaae?
Ko aku kupu āki pea, ki te iwi Māori whānui, kia mataara, kia mataara ki tēnei āhuatanga, ko te, ko te painga pea ā, o tēnei rīpoata e mōhio ana tātou ināianei ki tēnei āhuatanga i roto i ngā pirihimana. Engari, ā, kei te tihi ōku whakaaro ko ngā rangatahi Māori, ā, nō reira ki ngā mātua, ā, he nā, whaka, whakamōhio atu, whakamārama atu ki ngā rangatahi Māori i tēnei āhuatanga, āhuatanga katahi ka rua, whakamohio atu ki a rātou kāore e tika ana tēnei, e pai ana.
Nā, he miriona tāra ka whakapaua e te kāwanatanga kia tahuri atu ai ngā tamariki i ngā mahi hara ki te ao mātauranga, ki te ao mahi hoki. Ki ō whakaaro, ka whai hua rānei tēnei mahere?
Ae, tukuna, tukuna tērā pūtea mō te oranga o ngā rangatahi te take engari ko tāku e kī nei, tukuna ki ngā wāhi, ki ngā tāngata e tika ana, ki ngā tāngata, ki ngā wāhi e mohio ana, ne. Na, e, e, e kore te Kāwanatanga e tuku whakapāha ki nā wāhine tokotoru i, i mahea ina whakapae he kairau, he hoa hoki ki nā kēnge i whakawhiti rohe i te wā. o te noho here kāre ō rātou pepa tika. Me tuku whakapāha te Karauna?
Kāre e kore. Katahi anō au ka kite kua tuku a taku ānkara, a Mister Peters, tētahi whakapāha, ā, me whai rātou i āna tauira. Pēnā kua hē rātou me tuku i te whakapāha, me mutu tā rātou takahi te huarahi o te whakaparahako i te tūkino i te tangata. Ka pai, ka nui i tēnā. Alana Thomas, tēnā koe, wau nā kōrero i tēnei rangi.
Kia ora e hoa.
Nā kai tua ake i nā whakatairanga, kai te whai hua nui te rāhui ka tū i ia tau ki te pē o Whairangi hei whakarauora anō i wā rātau wāhi kohi kai moana. Nau mai anō. Ki te Tai Tokerau, ko te whai a tētahi rāhui ki te takiwā o Te Pēwhairangi, he whakarauora i te kaimoana o te rohe inā peka nā tau o Koanga o Hine Raumati. Kua rima tau te komiti o te marae o Kororāreka e whakapūmau ana i te rāhui nei. Ā, i ia te tau, i ia te tau, ka i te kitea ngā hua o te rāhui ki te oranga o te tini a Tangaroa.
Ka mahia, kia ora tonu ai te mahi kaimoana. We want to protect this bay, this inner harbour so close to Russell because there's not many like it

four months period. Ka timata te rāhui ki te taha puke tae atu ki te kurae o te wahapū, tae atu ana ki ngā tāwhangawhanga o Pōmare, ki Uretī, o Rongo hoki. E ai ki a Calvin Cornish, pou o te marae o Kororāreka, i mua i te tupu heke o ngā ika, kī katoa ana te whanga nei i te kai. The bay was full of fish, always full of fish, there was small schools of all sorts of fish coming in here and it was a good place to even catch nice fat snapper that had been up here in the mangrove. He tino wāhi a Kororāreka mō te whakangā me te hī ika. Ā, nā ngā mahi whakamōhio atu ki te tangata i roto i ngā tau, kua aro haere rātou ki ngā herenga o te rāhui. The majority of people, 99.9 per cent,

all day every day watching these things. Ka tū tonu te rāhui nei tae noa atu ki te 31 o Tīhema, i te wā e tae mai ana te tini tāngata ki te hararei. Tumamao Harawira, Te Ao Mārama.
Ko Lotto kai te ākina kia whakarerea wā rātou mahere whakarewa kēmu Bingo ki te ipurangi. He āwangawanga nō nā kaiwhakahē, kai ngaua ngā hapori Māori e te kaha wātea o ngā mahi petipeti. Kei te whai a Lotto kia whakarewaina te Bingo, te Hausi a ipurangi nei hai te tau 23. Ko te matapae, e 25 miriona tāra te hua i te tau tuatahi, ā, e rua ira whitu miriona tāra ka whakahokia ki te hapori hai koha. Engari ko tāna kaiwhakahē, ko te petipeti mā runa ipurangi, he kai mā te ahi e hē kē atu ai nā raru petipeti. Ā, ko ngāi Māori tērā ka taka rawa ki te raru. Hai tā Lotto ka whakatūhia ētahi ture whakahaumaru pēnei i tētahi taumata whakapau moni, me te urukati i nā hāora petipeti ā-ipurangi. Me whai whakaaetanga a Lotto i te Minita Take Taiwhenua i mua i te whakamanatanga o tēnei kaupapa. Ko tā te Minita Take Pāpāho, Whanaketanga Māori hoki a Willie Jackson, mā tētahi rautaki e toru tau te roa ka nui ake ai ngā mahi whakaūnao ki te ao pāpāho Māori. E whā tekau miriona tāra i tohua ki te ao pāpāho Māori. Hei tā Willie anō, ko te hanumi o te reo, ko te hanumi o te reo tātaki me te reo irirangi o Aotearoa hei ratonā pāpāho hou ka pakiri ake ai te reo Māori, nā mātanga Māori me ngā pūrākau Māori. I whakatakotohia e ia ētahi whakahounga me tōna whakapono, he mea whakapakari i te ao pāpāho i roto i tēnei ao hurihuri. Ko te whai me te tiaki pai i ngā kaimahi Māori tētahi o aua whakahounga. The hope is over the next couple of years that you know we can get the best Māori language stuff, the best Māori broadcasting in English and and and into a into prime time and mainstream, so so that's all part of a coordinated and overall strategy.
He kaipāpāho o mua, kaimahi kāwanatanga o mua hoki a Jason ake. He mema hoki a ia o te pae tohu minita i tohutohu i a Minita Jackson mō tēnei take. Nō reira kia tahuri atu tātou ki a ia ināianei. Kia ora Jason!
Tēnā koe Pete, nō reira me mihi atu rā ki a koutou e. Whakarongo mai na, titiro mai ra. Kia ora.
Na, e ai ki a Minita Willie Jackson, ka, ka nui ake te tahua ma na Ratana Papaho Maori i roto i na tau e toru e haere ake nei. Ki ta au titiro Jason, he aha na painga ka puta?
I mua ake e taku whakautu ki to pātai piata, um, ka titiro iho au i te pānui i ki mua i a, ki mua i tenei mea, ko te wharewhare, nē ra? Ka hoki anō ngā whakaaro i ngā wā o mua ki te wai tenei, tahi, rua, e toru roi mata whā, me ērā atu o ngā kōrero. Koinei te āhuatanga, kei hea wēnei o ngā ngā kōrero i roto i te ao papāho i tēnei wā. Ā, nō reira, te whakautu ki tō pātai nui, ā, kua tū tēnei rōpū i ngā tau e rua, ā, kua pahure ake nei. Ā, nā runga i te, te wero o te Minita mō ngā Take Māori, arā ko Willie, Nāna te tono me ngā pātai nui he aha te āhuatanga o te ao papāho Māori ināianei, ka tahi, ka rua, he aha ngā whakaaro, ngā whakaaro, ngā whakaaro tau mō ngā tau e toru kei te heke mai. Koinei te pātai nui. He nui ake ngā nawe i puta mai, koinei te āhuatanga o ngā kōrero nui, mai i orooro ana ngā taringa o ngā kaiwhakarongo, te kikī ake a te kāhui papāho Māori. Nō reira, kua noho wānanga mātou, te poari, me pēhena i mātou e whakatinanahia ake i ēnei āhuatanga mai o te hāpori papāho Māori. E tere haere ana ngā āhuatanga o te ao papāho i tēnei wā. engari e rerekē ana ki ngā tau i ngā wā o mua. Ka huri te ao, ka huri te ao a Peata. I ngā wā o mua e rua kē ngā huarahi, te reo irirangi me te reo tātaki, koirā. Whakawhiti atu anō ki ēnei wā, nau mai te ao matahiko mōhio whānuitia nei e mātou ko te Facebook, ko te social media, ērā atu tūmomo mahi āhuatanga. Nō reira, ka mea atu mātou ki te Minita, homai ngā huruhuru mō tēnei manu matihiko kia rere. I tēnei tau ka puta te whakatau o te Minita i roto i te Budget 2022. ā, me, me ōna hua, me ngā hua. Ā, nō reira, 40, ā, e tika ana ngā kōrero kei mua, kei, kei muri i au, ā, miriona tāra mō ngā tau e rua, ā, kei te heke mai. Engari, ā, ki a mātou te poari, he tīmatanga noa iho, ā, ā tēnei. Ka pai.
Pēhea ki te taha whakawhanake kaimahi hou, ā, mā te hunga pāpāho Māori?
Ā, torutoru noa iho, ā, ngā puna mō ngā tauira e hiahiatia ana te ruku mai i te ao papahō. Mai rā anō tēnei, tēnei raru, tēnei taniwha, karekau he, he mea hou ki a, ki a koe, otirā ki a, ki a tātou katoa o te ao papahō Māori. Hei tā, tā mātou, te poari, te kāhui, mā tēnei e orite ai te āhei atu o te Māori ki ngā mahi pēnei. I tū atu i tō mātou tirotiro waiho mā te ao papāho Māori. Waiho mā rātou, kei a rātou ngā pūkenga, kei a rātou ngā whakaaro nui, kei a rātou anō hoki te rongoa. mō tēnei ngāngara. Heoi.
Nā, e hono ana te reo tātaki me te reo irirangi o Aotearoa. Ā, ka mahi ngātahi taua rōpū hou me ngā ratonga, me ngā ratonga pāpāho Māori. He painga anō mā te kaimātakitaki Māori i tēnei mahi? Ko Tracey Martin, ko ia te kaiurungi o taua waka. He wāhine, he wahine puku aroha ki ngā mahi hē o te Karauna, ko tana ringa kaha Māori, ko Bailey Mackie. He nui ake ngā mahi kei mua i a rātou, nā, e kore e taea te rā o te wari, nē rā. Rome wasn't built in a day. Engari, kua noho mātou te whakawhitiwhiti ngā kōrero whakaaro anō hoki tō mātou poari, me te mea atu, whakanuia a Ngāi Māori Ngāi Māori mā i roto i te ao hou, tō rātou ao hou, te reo irirangi o Aotearoa me te reo tātaki. Kei reira tonu ngā, ko ngā hōtaka Māori pērā i a Te Karere, Te Waka Huia, me ērā atu. Ko tō mātou hiahia, tō mātou poari, me whakanuia, pūtea, whakaaro me ēnei tūmomo āhuatanga. Ka rawe hoki. Kua pau te wā ki a tāu a Jason Inari, tēnā koe i wauna whakamārama. Kia ora rā. Ka pai. Kia ora pia ta.
Nā, taihoa ake nei ka kōrero mātou ki te kapa oka o Pango mō rātou i angitu ai te whakataetae tapatapahi mīti o te ao i Amerika. Nau mai anō. Na, kua hoki mai ki te hau kāinga te tira tapatapahi mīti, arā nā Oka Ōpango i eke ki te taumata tuatoru o te whakataetae World Witches Challenge i Amerika. Ā, i kōrero rātou ki a Michael Cugley mō tā rātou i tutuki ai te whakataetae mō ētahi ātua āhuatanga, hei hāpai hoki i ngā hāpai ō i ō tātou marae o te motu. Mei kore ake te hāpai ō ki muri, mā wai te manuhiri e whāngai. Anikā te mahi o te kāute e whakaatuhia ana ki te ao. Ko te kapa Hellas Black Sharps tēnei te hoki mai nei

Yeah, so they, they judge you based on how clean you are, um, are you safe when you're cutting, um, cross-contamination, you know, things like that.
I whakaporongoi tēnei kapa ki te whakarite i a rātou anō i mua i tā rātou wehenga ki Sacramento. Ka mutu, he aha tā rātou rautaki kia eke ai ki tēnei taumata?

I always get told uh, I take too much meat off the bones, um, leave more meat on the bones for boil up.
Ko tērā tērā hika mā, kua hōrapa ngā kupu āwhina hei kai mā tātou. Nā reira, hoki atu ki ō koutou nei marae, whakamahia ai ēnei pūkenga kia kaua e moumou te kai. Michael Cugley. Te Ao Mārama.
Konei atu i te toru rau nā Kura o te Motu e whakataetae ana ina kēmu AIMS i Tauranga. He tōna mana hākinakina māna akona takawaenga. Ko nā momo hākinakina pēnei te whutupōro, te poi tarawhiti, te kanikani hip hop, te pōrowai a me te poiwhana takirima ki rō whare. I kōrero tā mātau karere a Hera Wini Waikato ki nā akona nō te Kura Takawaenga o Kaitī, Nō Tūranganui-a-Kiwa, he kura tauhou ki tēnei tū whakataetae.
Ko Te Tai Rāwhiti tēnei e whakataetae ana mō te hemo tonu atu i Tauranga Moana.
We planned this for two years and yeah it was just this top priority that we get our tamariki here and just provide these opportunities.
Ko tēnei te rā tuohono o AIMS. Hei tā Tūmaikaukau Troughton, te pou reo, pou tikanga hoki o AIMS, neke atu i te 300 e 20 ngā kura kei konei, otirā 10,000 ngā kaiwhakataetae.
Ko AIMS, he pērā ana ki te taurapa, he taurapa mō ngā kura hou ki te tae mai nei ki te whakaatu i ō rātou pukenga. Ko tētahi o ngā kura, ko te Kura Takawaenga o Kaiti, kua tae mai nei mai te Tai Rāwhiti, ka rawe.

Ko Trish Hina, he kaitākaro o mua, o ngā kapa rarau he Kiwi, mamaku hoki, ā, ināiane he kaiako ia i te kura o Kaitī, ko te wero nui ki a rātou ko ngā utu. Ko Te Matikorōna tētahi, hei, ko tā tātou kura me kī he load their soul. So, nā runga i ērā āhuatanga ka tino pōkaikaha nei ngā mātua ki tērā momo utu. We do live in a low socio-economic um, area, it would have been over $300 each. We're very lucky that our board is, supports us, so I think we would have made it if we didn't have that support.
Ko Zespri Ames Games i tīmata i te tau 2004. He whakataetae hākinakina mā ngā akonga tau tuawhitu, tuawaru hoki o ngā kura o te motu, otirā he tūāpapa hākinakina anō hoki mō ngā kura hou ki te hono mai. This is a good experience for our kids and they're loving it. Since we've been here they've just been having so much fun and meeting new people so yeah definitely come back. Hei apōpō ka tīmata ngā kēmu whiringa toa e whitu, Hiroini Waikato, Kai Tīhi! Kai Tīha! Te Ao Mārama!
Kia titiro ake tātou ki ngā matapae huarere ināianei, te nui noa te motu ka paki tae noa ki te ahiahi ka ua. Ā, ki nei pea ka ua i te ahiahi ki Kāetaia, ka papuhi hoki te hau tonga ki reira. He rangi ātaahua ki Tāmaki Makaurau, ka paki hoki ki Rotorua, engari, ahiahi noa ka kōpata te ua. Rite tonu te kōrero ki te whiti, ā, he hau pītonga ki te uru. Tauāhua anō ki Te Whanganui-a-Tara, kēkēao i ētahi wā ki Whakatū, He hau pā ki Hiroa ka pupuhi ki i te ahiahi ki Ōtautahi. Na ka ua ki nā pae mauna o Te Pātaka o Rākaihautū, he rangi pai huarere ki Tāhuna me Waihopai. A kāti, koina tā te ao mārama i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. Atu i a mātou katoa a Te Ao Mārama kia āio te pō.